Erokamano ahinya nyi Koromoga Jwang', tielo machielo kaka bende watimo kendo wakelo ni welo ma opogore opogore. Kawuono ni endi olema ka endi achiel kuom oganda go ikabin seche moko isebedo kineno, to kawuono ni endi obiro e J Media mondo olernwa kanyo ngimane kae to bende ong'iswa mathoth ahinya kotenore gi ngimane mar siasa, mago eki mage molamo nikech seche moko nyono ja Kristo. Ang' nogonwa sigande kawuono, arwaki ni machiegni kaendi. Kamano ratego. Uh, inyalo ng'isowa ne jogo eki mokia ni nyingi ng'awa? Nga Kevin Okoth Oyuko. Mm -hmm. Ajakano Wangaya kogombo od mach. Yes. Wangaya one sub location. Uh -huh. Nyang'oma location. Uh -huh. Are you getting that right? Awinji. Iluongo ni kogembo od mach masaka bimos. Mm. Dala gi thuondi. Kiwacho ni Wangaya to nyiso ni iya thur gi governor mar county ma Homa Bay. Ya thur, ya gwenge. Ya gwenge.
Kamano. Aha.
Mana mapiyo piyo inya. Nyingi machielo changawa.

Ok de watim interview ka nying Raila Amolo Odinga pok waluongo. Mano ok en interview, iben abena iringo ipondo. Luonga ane mokwongo. Gima okwongo, an agoyo ne Raila Amolo Odinga erokamano kuom miya thuolo mondo abed e achiel kuom joge kendo abed achiel kuom nyithinde. Nyasaye ogwedh Raila Odinga, Nyasaye oting' Raila Amolo Odinga malo. Mar ariyo nying mar Kimbi Kimbi kaka nobiro, nobiro kowuok kuom ng'anyo. Demostration. Eh, ema nokelo mada nying. Demonstration.
Mano baba, ya. Mano e kaka niyudo nying mar Kimbi Kimbi. Kamano. Mm, Kimbi Kimbi isebedo ng'atno in ma sani endi ji omiyo luor ahinya kendo bende ji ong'eyi mokalo. Ere kaka irwako fans magi ma romo kodi kaka cha chande sama ng'ato oromo kodi moneni? Ere kaka ifeel in iwuon? Ah, ing'eyo adier mar Nyasaye. Ah, Musa juma nowe Musa juma nowero ni ngimana aonge sunga an ngimana aonge sunga nikech gima okuongo aluoro Nyasaye. Mar ariyo aneno gik ma Nyasaye timona pile pile. Mar adek an an dhano ma kawaida fan ga te, avalu gi to giromre Iwinjo? Mm. Fan en fan. Fan en fan.
Kata obed noriembo V8, mm -hmm. kata obed nowuotho gi tiende, mm -hmm. fan en fan. Mm. Onge kategori ma keto ni fan ga. Kabisa. Nikech eh, adier adier adier ng'ata ng'ata mm -hmm. mosebedo influencer kata mosebedo bedo public ama popular. Mm -hmm. mm. Imiyo fans gi thuolo mar wuoyo kodi, interact kodi, wanakurekebisha. Kuonde midhiye marach nikech wan wan dhano gik ma watimo gi be gin gik ma tek sana.
Ee, to sama ng'ato miyi lecture, ng'ato rekebishayi, tim kama, tim kama. Fan moko biro kweri in a hard way, moko bende kweri mos. Ti hard way, obed mos, obed matek, wan kwerwa uru akwera gima watimo marach to warekebisha. Nikech fan e wan, dhano e mwandu, mwandu e dhano. Ok inyal bedo gi mwandu kok iyudo kuom dhano wadu. Yeah. Uh, in sani ije in comedian ere kaka gik ariyo- ariyo- gik moko ariyo gi eki ita dichiel kaka ng'at achiel Adwa nyisi gimoro. An e ngimana awuok e ngima man piny sana. To kaok Nyasaye ema omako bada, dikoro aonge e dier piny ka. Iwinja? Nikech wuoth ma wawuothoni en wuoth mabor. Waringo gi geche machalo sanduk ma waringo eigi. Kiny iwinjo ni ajali onego ji, gino otimore. Wawuotho gi joma ok dwarwa, ma moko gombo mana ni odiwa kamoro onegwa. Duto walamo mana Nyasaye. Koro an thum, wer awer ne Nyasaye. In fact an ja siasa, an comedian but part mar wer a dedicate ne Nyasaye. An kata sani nitie ja limbe agolo ne e studio. Odhi wuok gi video ni but part mar wer aweyo ne Nyasaye. Kabisa. Iwinjo? Mar wer no mar Nyasaye. Mano mar Nyasaye.
Mm. Ok anya wero dhano nikech eh, mokwongo Nyasaye osebedo ka konya e andaki mm -hmm. obadho. Mm. Sama yamo kutho mm -hmm. aiti yiengo mm -hmm. apaka bende goya mathin mm -hmm. koyo be chama mm -hmm. Mudho bende lilna, tekona rumo. Nyasaye osebedo ka miya teko. Koro part mar part na mar siasa mano kimbi kimbi. Part mar comedy mano oyuko, the comedian. Part mar wer en Kevin Oyuko, brother Kevin Oyuko, wang'owa. Brother Kevin Oyuko. Thank you.
Pat Marwer, uh -huh. awe ni Nyasaye kaka misango. Mm. Nikech uh, adiera Nyasaye odak e pak. Kabisa.
Nyasaye odak e dend. Mm -hmm. Nyasacho en ng'ama omorga kidhiale. Kabisa. To ruodhwa ni bing'e ni janyiego, Nyasacho ni bing'e ni janyiego. Mm. Ok domi nying maduong' kae to wiyi wil kode. Kabisa.
Nomiyo Nebukadnezar nying maduong'. Chieng' mane Nebukadnezar opiem kode, nochwado mochamo lum higni abiriyo. Ochamo lum gi dhoge.
Nyasachwa ng'ama lich baba. Kimbi Kimbi Akili uh, koro industry ni endi mari mar bende comedy and music kaendi. Nyocha neno ka kinde mane Prince Inda otimo limbe e pinjego eki mag Sungu, pinje mag Warabu, ne udhi kode. Connection mane mane okelo e kindi kod Prince Inda muchopo kode e pinje mag Sungu? Nitie nyako moro kae Nyanyakach, iluongo ni Sofia. Nyanyakach.
en ya Nyakach.
Iluonge ni Sofia, o run Sofia Entertainment. E industry ka, omako Sofia Entertainment.
En nyar luo ma onge gi sunga, nyar luo ma onge gi sigu, nyar luo ma onge gi sadha,
nyar luo ma onge gi ng'ayi, nyar luo ma ok nyasre, be ok ngialre. no arrange trip mar Prince Indah Dubai, o arrange ne Indah show Dubai. Ka nosepango show mar Indah Dubai, ka giriwore gi yawuoyi moko bende Dubai. Koro an kaka Kimbi Kimbi kendo kaka MC, kendo kaka. influencer kata iluongo ni hyper Yes. ng'ama ne wa- wa hype show ne mar Mom- Dubai no nokawa
Kaka oganda ma bro tabudho. eh ne wan gi nera miluongo ni Kasipul gi an a Kasipul noko a Kasipul nokodhi nokawa an to gi DJ Cartwright ma wadhi kanyo. Kane wachopo kanyo, o reception, Sofia cha en kambi. En kambi.
Macha nyar Raila matin. Kendo en nyar Yesu. Iwinja? Sofia.
Ee.
Okawa e airport gi limousine. Okawa gi limousine. Ing'e limousinus? Limousine. Gasus. Mhm. Limousine okawo mera gari nitie gi jikon e iye to gari nigi cho e iye. Mhm. Kikuodhe i gari to nitie yamo mago chiedhe no lokore perfume. Iwinja? Mhm. Kijir. To nitie kaka galili no golo gimoro madonjo nyaka e iye ok ichak ijir. Kikuodho dichiel to gino neutronize. gik manie ite lokore perfume. Koro ki ing'a mudho ah, in mana perfume. Mano ga sofaya mane Mano sofaya. wa mhm. ka wan e airport. Mhm. Ne wadhi gi inda. Mhm. Inda nowuok ka karateng' ndalo ariyo inda ne lando Dubai. Ariambo. Wuonyandare. Wuonyandare ne lando.
Dubai oloke. Kara inda niga gi sura ko onge Kenya ka. Mm. suche rach mana ka en kenya ka kata an minena ni sucha ma en personal Yes. ka an mana ka ka wuok ka Lokori.
ay ay ay ay, ayom natin
Aduoke ajawa kaendi. Sani kama bende onge- ajawa oseng'awe. Inyalo ajawa ka dhi kanye higni higni apar mabiro. gima adwa nyisou
inda ka musechope Onge jathum ma biro chopo kanyo, mano mokwongo. But Emma nosechopo mokale. Adwa nyisi gimoro, sani adwa miyi jothumbe dholuo gi, jo Ohangla gi nonro gi. Budho maber, budho ma nyasi iluongo ni king of stage. weri gigolo wende mm -hmm. king of stage king of stage jok ma perform wer ma live performance mm -hmm. makori bed piny idwa winjo mm -hmm. number 1 mm -hmm. adwa mi ji apar kende mia mia kwan ok adwa mi ji mang'eny mm -hmm to idhi penjo ni gimomiyo iwe ng'ane gimomiyo iwe ng'ane mhm. to gimomiyo iwe ng'ane in mhm. thuolo mhm. en mbaka Namba achiel en Opija Kaeli ema jalamo. Mm -hmm. On stage.
Mani luongo ni father.
Mm, father. Umbrella. Mm -hmm. Na Minaore. Na Minaore. Manywanda. Mm -hmm. Onywando gi te. Kabisa. Mani luongo ni mano ema jalamo. Ema jalamo. Iwinja? Mm -hmm. En ema okawo gino namba di. Namba achiel.
Ema jalamo.
Gimomiyo aluongo ema jalamo. Mm -hmm. Ema jalamo kami kidhi kama ogoche to in gi security. Mm -hmm. Ema jalamo kidhi kama ogoche. Mm -hmm. Ema onge achaya. Mm. Ema jalamo inyalo gocho ne kata sani opija. Mm -hmm. Anya gocho ne kata kai momaki. Mm -hmm. Ema ja adwa nyisi. Mm -hmm. Ema jalamo en ng'ama o invest. Mm -hmm. En ng'ama nigi gigini. Mm -hmm en gi nying maduong' to ema jalamo ok sungre ema jalamo ni down to earth mm -hmm. Are you getting that right? I'm getting you.
Namba riyo en Musa Jakadala. Miluongo ni uh, Musa Jakadala. Wuod koni. MJ.
Mr.
Ndetunde. Mm -hmm. Ndutunda. Jakadala bende. Mm -hmm. Jakadala bende en namba riyo nikech performance. Mm -hmm. Kako were studio kako were ka. Ema be kako were studio kako were ka. Mm -hmm. Namba dek en. Wala chiel.
eh? Ata dola Dola achiel achiel moko chachi
namba adek en eli toto subanis kanyo gimakore go koth jarampogi to gimakore gi ng'ane ni odongo swag dongo swag iwinja giriwo namba adek bing'eni bing'eni eli toto bok songre to bok ochayo ji aya nitiere koth jarapogi singo en gowi Singo en ondiek marach wuoyi ma silo wal to nyadundo wuoyi ma samomo mandawei kabisa rapudo wuora pogino bende weri kode mm-hmm. en be ing'e ni okoth bende biro gi system ne mm-hmm. okoth okawo namba adek mm-hmm. alafu namba namba koro wadhi ng'ane ne mago namba adek te donge koro wadhi e namba ang'wen mm. namba adek oriwgo kop jarapogi oriwgo dongo swag eh. to ket gi ng'awa kendo
odongo swa gieli toto gieli toto so beneath the goat the goat nyanyok yes. nyanyok lenga mm -hmm.
ingeni gieli toto en nyanyok lenga lenga ni leng kisumo yes mago jothumbe maonge gi nyiego gi jowetegi mm -hmm. kendo jothumbe ma chunygi ler kabisa namba ng'wen mm -hmm. namba ng'wen ka nitie madisco madisco iluongo ni fredi madisco mm -hmm.
Madisko machon nopong' se- bom sa kando sani to ok opong'. Nosewe pong'. Osewe pong'.
Madisko nopong' chon. Bom sa kando. Sani ok opong'. Donge en mowero to aneno gino kowere e mtandao. Kabisa.
Madisko namba abich. Namba abich. Gimomiyo awacho madisko. Mm, Fredi Jakadongo bende down to earth. Fredi Jakadongo en ng'ama ok nyal we kech negi mm. jothumbe masekwano go te ok nyal we kech negi mm, ka in fan mare inyalo donjo e klab to iwacho ni aonge gima madho kato iwacho ni agochne inyiso ioro ng'ato ni wait aenda kwa ema mm -hmm. ema nyise ni chafua mesa kwanza ema penjo gania mm -hmm. Akimbo nyanyango isechiemo ne apodi. Miye gima odwaro gweno mothiro mana iwe. E bill ne.
Jakadala kamano, Eh. odongo swa kamano, Eli Toto kamano, Okoth kamano. Iwinja? M- Fredini kamano, ok ni aw- aw- apako gini gimiya chiemo. Ah ah, apako jok makonyo ji. Kabisa. Iwinja? Maonge gi chuny lit to onge ga chaya. gi wang' teko. Mm -hmm. Namba auchiel. Namba auchiel. Namba auchiel kanyo mm -hmm. nitie Elvis Makadori. Elvis Kadori. Namba abiriyo mm -hmm. nitie Kofi Makadori. Kofi Makadori. Namba aboro mm -hmm. nitie nyathi moro ka iluongo ni Papa T. E Papa Tiwi, wuod Nyarongo. Are you getting that right? Awinji.
Namba ochiko. Mm -hmm. idhi yudo kaka talanta being ni kata ka- kaka talanta be niga chayo moko mathindo thindo lakini ah, En gi ng'ayi moko e en chunye. ng'ayi mano to nyaka bed ne jomo eh, celeb lakini nitie nyathi moro mowero min nyathine iluongo ni ng'a Iluongo na Roji Chogo.
aroji chogo ni be obiro ma irach ka Iribe namba ochiko kacha.
en e namba par Namba apar. aroji chogo loro kanyo Eh, Iloro, iloro, iloro gimoro amora. Eh, koro ka in gi penjo to penj ni Ng'ama kama ok awinjo, ng'ama kama ok awinjo. Penjo mantie godo kimbi kimbi, iweyo ng'ama jopiny otambua moloyo iluongo ni Prince Inda. Ang'o miyo onge list mari? Prince Inda en min jokuoge.
En min jokuoge nade? Wachane. An ka Inda aselalo simbe adi? Simbe ariyo.
To kata kiwacho ne management, inyisi ni we awe mano manya manya simu moro mano ok wabi yudo. Wadhi try nade? Koro igolo Prince Inda e list nikech en min jokuoge? ok nomi jokuoge mhm. management mar Prisinda en poor yes. Prisinda himself is my friend mm -hmm. en ng'ama ber mm. management mare kwanza en gi manager iluongo ni Pius Kosonga uh, Pius Omudho kite rach ka chieth while oh.
ng'ano kite rach level one ng'ano kite rach uh -huh. piuso mudho kiti rach to chaji mm-hmm. jo kainda kae moting'o jo mochaji omera kainda ka adhi wacho ni pius kite rach eh, ng'ano kite rach uh-huh. ng'ano oneni to kali okomosi okomosi anyisi ni treat fund marom ineno ema jalamo kata jakadal joma kwano ka mm-hmm. gi treat fund gi marom bwana mm-hmm. to ni ndiema be nitiere list inambo chiko kacha iwinja to ni ndiema bebi kik wil wuod rangwe wuod rangwe ni kar namba bich ka mhm. iwinja awinje omera kia ni bibi njo gini awinjo gini gima omiyo pod pod an mana kodi kai weche mag ajawa wan kuom inda dong inda ema wawuoyo kuom inda kai ang'o miwe inda oko inda iweyo oko nikech eh, duond im inda manie studio mhm. to gi duond inda mhm. ma nitiere ground uh -huh. ground pinge pinge okere opogore oborgo mm-hmm. mm-hmm. inda ka wer ni life life mm-hmm. to gi kowere ground gin ji ariyo mopogore kowere owere studio en prince inda iwinje redio chiego ohero inda molo kata kaka ohera to ka nyise ni wadhi wadhi kama inda goche mondo dhi okwala mondo dhi otim mondo dhi otim idhi mielo inda ki chwe irom ni yawuyi ka dwa bi ionge simu waleto dhi gisani kwanza jakuo maduong' ka inda en ogina koko iwinja Ona mi naore. So joluo anyiso joluo awacho adier Ehe. ok achayo ng'ato aonge gi nyiego gi ng'ato Yes. to gin mana gik mathindo thindo ma dhano rekebisha to ji dhi Ji- ji- ji dhiga. ji dhi mbele ma en wuoth ma wachako to wang'iyo gik maricho e luowa Kabisa. iwinjo wan ok walos gi ok wach gi ni mondo indo mak sadha kata omak sigu kata fans mag inda nikech apenji mm -hmm. ere tiende ng'ato chul get mia abich mm -hmm. to agi simb alufu apar mm. sani nyiewo simo tek marach mm. kata en kabambe mar siling mia ariyo nyiewe tek mang'eny ochumi omakowa ochumi odiyowa idewa obiyowa onyonowa mm.
kaeto ichak idhi mielo inde iyudo nya alufu ni moro achiel iwacho ni anyam nyabia moro kata nyam guarana kata nyam gine anyam Tusker Mall. del monte kata modh pita ang'eyi na kaka gocho ti akanyo ka nyaka chenji wuotho gi tiend jomoko wuotho gi tiendgi nikech omagi omayi
jokuoge maka in ateye mager ma ni ng'ani ikwale in emigoyi ni jakuo to in emokwali jokuoge maka in ateye ma wang'gi tek achieth
gin jomoko moko ma okwer oluwo kama indani oluoki giyie luwo ina kata mombasa yes. nikech gin e biashara iwinjo ni ina ni mombasa gintie bas nitie dhi mombasa mm -hmm. ni sawa jokuoge jokuoge ng'ia ane ka inda mm -hmm. trikuta mar joma mielo inda mm -hmm. be gin joma ochanore okay, joma ochanore
inda en crowd mm -hmm. eh, mover mm -hmm. inda en ng'ama kata kobiro walando festival malaika festival mm -hmm. inda kulando uh, gine Eh, kasarani, kasarani. pong thich pong thich kama nyasaye achiel ok ariambi mm -hmm. but mm -hmm. in the orekebisha security mari mm. iwinja ji ywak mm. kine awuogogo kawuono mm -hmm. ji oroma asebadhora mm -hmm. asegochone pius mm -hmm.
omudho live wire pius omudho mm.
ok omak simba mm -hmm. to gima en go be onge mm -hmm. ma inda korumo ting'e ni orumo onge ng'ama nyalo ndiko pius e band ne oliere kot wadi kata ogina koko uh -huh. onge ng'ama nyalo kawo gira ni ndike band ne mm -hmm. ogina ka, ka inda orumo to girumo go mm -hmm. ng'ama nyalo yudo tich kuom jomoko en jende ke mfalme jende ke mfalme jende ke en ng'ama wiye tiyo mm -hmm. Siko nyalo kuyo gini nyalo yudo tich kamoro. Mhm. Nikech siko be wer marach. Kabisa.
Jama moro miluongo kia ni Augustus kia ang'owa ma, ma nigi yie wich moko mang'eny cha. Mhm. Jok modong' e bandi nda beyo kabisa. Mm. Sida en jachien miluongo ni Pius Omudho. Iwinja? Manager. O- Owuondo inda. Mhm. Owuondo inda. Owuondo e yo mane? ng'ano wuondo inda oketo inda nenore ka nyasaye but anta nyiso joka inda mm -hmm. en sawa mm -hmm. ubiro comment mofuwo ubiro comment kaka udwaro but mm -hmm. gima ng'eyo ni adiera to en adier mm -hmm. adiera to ung'eyo ni adiera ni ka inda equality mm -hmm. iwinja mm -hmm. ka jokuoge go wang'i tek gikwelo ma gichak gikwal simbe inda inda wuon wagi ni yawa mm -hmm. yawa gima ya simbe sete uru
Joka- Enda be manyo. joka ka magnet bwana omiyi siling mia to gagi to kawo simbi iseneno tinde ka in adhi e stage gi simu Pok anene.
odhi onang'o jothumbe moko gite nyaka ema jalamo Go selfie.
go nyaka selfi gi simbe mokan Aha. iseneno ka in ago selfi gi simbe Pok aneno osebudho. notemo notemo noneno gima buru nene bu oger nonene bur bala Aha. Kakoro ni bala mit ne punda to to punda bed wagi ne ne. Mhm. Gino neno ing'e punda pok onyiso ji gima noneno. Noneno pok owacho. Lakini wan wang'eyo. Mm. Eh. Adwoki chien e Malaika Festival mano timore kaka mega chande. Iwacho ni ng'ama no perform mapua was uh, kaka talanta. Wachne nyalo wacha. Kaka talanta nigi sunga. sunga inye. Kaka talanta nigi sunga to mm -hmm. pod onge piere. Hey. Kaka talanta nigi sunga to mondo onge ang'o? Onge piere.
Ng'at monego sungre en ema. Kaka talanta to nigi ang'o? ni yude no jungi kodi moko gi lwedo mong'wony ng'ata cha onge piere mm -hmm. bed ng'ama simple yes. elvis maka dori gocho mm -hmm. oingo kaka talanta mm -hmm. aruji aroji chogo aroji go thum mm -hmm. aroji go thum kota ko wero min nyathina mm -hmm. ma koro wero min nyathina ma koro dengo min nyathina mm-hmm. bwana to ok osungre ok osungre to koro bebi na bebi na ni kende ngi chayo goji awugo wuda weng do wer ka mhm en awugo donge ya awugo wuda wendo ise neno ko sungore pok aneno ise neno pod pok osungore ya wuyi nitie kama beyo nitie bosuo nyasembo bosuo nyasembo iwinja mm. Nitie moro iluongo kia ni randere kia ng'a. Mm -hmm. Yani yie ma akwano jothumbe masani odongo ong'ane ni osoko winyo gini mm -hmm. o, o, o, onyanga lemo gini mm -hmm mago ka kwano
joka kaweyo mhm. nikech joka ka to the best mhm. tudi nyadundo gini mhm. mago taweyo mago the best iwinja Isu nitie kainda kae. Mm -hmm. Iwinja? Kainda kae ma wach nitie. Kae.
Mm -hmm. An aselalo simbe ariyo baba. Kainda. To gin simbe moa mana loka. Mm. Atiyo ne ng'ato online. Mm -hmm. Wacho ni anyize ni hiyo pesa nilete nayo simu. Mm. Simu donja donja ni. Mm -hmm. nikech tijwa mar media ni ng'eni nyaka itiga gi simu maler Yes, sir. Mm. to koro simbino be dhi Dhiga. to simu kodhi to dhi gi contact ok duoga Dhiga te kamano. ichak ichako manyo ji ajwang' nyaka dem to nang'o sorry ajwang' junior
Koro apenji kapok wiye owil. Be en adier ni Prince Indah e the queen mar Owangla nikech eh, the king mar Owangla pole. oyudo kanye mhm. mar wawad jakadala nyocha ogoye ten nil kiluwo gi ema dong nyocha en inda kwanza kile riwo rigo ni utimo kode thum mhm. irumo utimo kode stage irumo koro ngiso ni jerisa todose rumo to gin ka gidhi nango uso jakadala odongo swag nobiro matek iwinja mhm. odiochieng' mane odongo oriwore gi inda e stage ne noriwo gi kanye noriwgi kanye mano kama giseromo achiel mhm. odongo chwago chako bagni odongo chwago ineno ka riwore gi inda sani ok ginyal romo ok ndiwama kata jothumbe mariwore gi inda gin moingo inda gi pesa mhm. to gi mathindo kata mathindo mothindo gi mhm. iriwori gi inda to nyota dhi gi inda ini dong inda kata nyota ni dong kanye inda koro kata odhi odhi to lies chen inda inda nyalo dhi kanya cha to ogombani uwerwani eh, eh, oh, oh, oh.
thum chalo kata industry mar thum chalo kaendi uh, ah, mr kimbikimbi ang'o miyo kin pod okiyangi ni eh, prince inda ok otele piny lo weche mag goya jawa to en gi fans en gi fans bedo gi fans onge tiende uh -huh. thum ka nitie gik ming'iyo uh mhm. -huh. kata tom marwa tom marwa uh -huh. atomisifa uh -huh. Wer ma koro ji wer ma koro ji wer oket ng'ato nower gi dhoge maonge microphone onge gik migoyo to mar wawer Oya ong'awa.
oya nyaka in bwana Ato mse. Kawinde iketo ower gi dhoge maonge gi ng'ama wer an abiro wer anating' duonda malo Mani iluongo ni Eunice Ogoma. iwinjo ka sautina dhi malo nie keyboard kabisa kawinda iket ni wer mm -hmm. but inda en ng'ama ber mm -hmm. ji wache no ber an be pok aneno rachne mm -hmm. lakini akwaye norekebisha gik mathindo thindo machalo kaka ineno bedo king yes. ok en gima yot mm -hmm. bedo king bedo ruoth mar gimoro ruoth mar gimoro ok en gima yot mm -hmm. inyalo golo wende mm -hmm. kata mia achiel e dwe mm -hmm. but pod o- opingi kama ema goche geche ng'eny malo joma joma miel to gin tycoons jopesa kabisa jopesa ka wan giol
kineno kama jakadala goche jopesa okoth jarapogi jopesa fredi madisco jopesa iyudo ka inda chulo get mia abich abich to ji donjo ji ji alufu ariyo to ema to ji donjo ji pradek chulo gate Para, para. alufu mia mia Alafu mia mia. ng'ama oingo wadgi gi pesa Ya mia ni ng'eni nigi pesa marach. donge Mm. koro miyo ano kachuki ahinya lakini orekebisha ai to kae koro nitie mcs ang'wen kata abich e piny luo nyanza MCs Kendo- matayo chenro. kendo matiyo maber kabisa wiya ok nyal wil gi pengle wuon otiato Pengle. Iluongo iluongo na pengo. wiya ok nyal wil gi min jaki Min jaki.
Jendeke mfalme. Mago joma tiyo makare.
Jendeke ang'owa.
E mfalme.
MC Japan. MC Japan. Ex Japan ludhe dongo. E, e mano e piny Kisumu, komako piny Kisumu kocha. E, aito moro iluongo nango kwan gi ane. E, nitiere bende SK nitiere ka Simi Kenya.
Simi ok en MC. E, nitiere samo tayo MC. Nitiere samo tayo ah, ah. chenro. Nitiere MC ma wang'eyo. E, ogena koko.
Ah, mano jakuo. Mano con man. Mano criminal. Hypocrite. E wacha ni Ogina koko Ehe. ema wuoyoga gi jokuoge Ehe. to ni jendeke nowach ni mkono juu to jendeke wach mkono chini momor ni jendeke wang'e mkono juu iting'o mkono juu makiduogo e mfuko hakuna kitu

en ema oketho ne ga MCs ka inda tich mm -hmm. eh. onyulo onyulo mm -hmm. en ema oriembo nyako onyulo ka inda ich late ogolo nyule pap to dongo ogolo nyulo mm -hmm. ino kaka onyulo sani thagore mm -hmm. tiwe gino winjo matek anyway mm -hmm. odoko dongo swago tamo wang mogo otamo wang mogo ineno kaka nyithindo go biro mm -hmm. Ogo MC moro maler. Mm -hmm. To onge gi kido marach utam wang' mogo be tiyo matek. Mm. Eh, MC mare ema ni iluongo nang'? Uh, eh, MC mare ema iluongo ni MC Japolo. Japolo. Mm -hmm. Ng'e gima Japolo timo. Mm -hmm. Japolo dong kata okawo gina prario ma geri to opodo baro mano gina. Mm. Em, MC mar ng'ane? Mar dongo swage ni iluongo nang'o? Eh, Tamo wang' mogo.
Ne gik ma nyathino timo. Mm -hmm. Nyathino go MC maler. Mm -hmm. Ang'o miyo ne weyo gina oko e wuodhu mar Dubai? Ah, kacha cha idwaro joma idwaro ng'ama nigi gine ne passport. Gini onge passport. Oyudo oonge passport. passport ok en gir kwath. Ok en ID ma ji nigo nyaka raura. Passport nyaka i- i apply. Passport ok en gimoro minyalo chiwo kinyi. Tidhi kwani ka eh, nyayo ose ni ka min- ka min ng'ato. En gi mi apply kwa utaratibu. Yes. Ogina onge passport. Mhm. Mm Ema meno dong.
Eh, ema meno dong.
Mhm. Mm Lakini moro ka obiro to obiro mana dhi. Mhm. Mm Odhi bedo gi passport. Kapok wiye wil, wacha jawa kan tiwe chimo kwa manyurore mang'eny mara ni yo ka okolosi ajawa to knya dhi maber. Mar, ba, wacha gulu moro be no wuotho kae. Baba, wacha gulu takia okanyal wuoye, but gima ng'eyo. Yes. joma wacho kata ni inda olosi inda ok olosi mano talent ne ma nyasaye omiye mm -hmm. then mano ndalo ne ma nyasaye omiye mm -hmm. ng'at ma onge ng'ama iloso ga ya jawa mm -hmm. ilosi mana ka ikia wer mm -hmm. ng'ama ong'e wer mm -hmm. ka, kwa mfano chal mana gi nindo gi ng'ama dhako mm -hmm. ka ionge ngufu go ka ionge gi teko mar ng'ama dichuo eka idhi imanyo yath mamedi teko lakini already in gi ngufu In gi nguvu. idhi mbele mana gi gine ne bwana bolingo na ngai na mutema na Bwana yoko bwana yoko kamano. na yoko kamoro na pap pap pap eh ejaculation system gani Ehe. eh Koro a- ang'o miwacho ni jothumbe nitie mochwaki to moko marawo ng'e ni gini sani osemiyo iwacho ng'ama wacho to an ine minyisa ka Eh, awa- awinjo ka fans wuoyo oko ka fans eki. mage iwinjo Fan- fans in miwinjo- iwinjo gima ji wacho Ah, koso i- in fan- onego fans. ok onego iwinj gima ji wacho ni Ehe. onego iwinj ng'ano nyisi ni ochwaka mago nonsense an ok anyal wacho ni ng'ato ichwako wan walamo nyasaye mangima nyasaye mochwe piny gi polo inda lemo iwinja Ema lemo. Mm -hmm. Jakadala lemo. Ni mara o gin gi pete. Mara Onge pete pete dong kata in inyalo keto. Mm -hmm. Koro yier mipidho ni ochwaki go. Nonsense. Mato mara.
Weuru wuondo ji.
Uh -huh. Fans ma wacho no chwak ji. Mm -hmm. Mago joma wigi nus. Ng'ato ka hit kaka inda. Mm -hmm. O hit nikech mae ndalo ne ma nyase oketo ne mesa. Mm -hmm. Onyise ni chiem. Kabisa.
Iwinja? Mm -hmm. Ng'ato ka dhi maber, mhm. ndalone ma Nyasaye okelone ni chiem. Mhm.
To chiemgo. Ng'ato kaka wawacho Elvis Kadori. Mhm. Chieng' moro ne dak maber, noyit kata ka okia kata nonyalo yit. Kabisa.
Paro ka nyasuba noyit kata ka wuon wero okia. Kabisa. Tum this year ka baba.
Noyit kata ka gikia ni tum this year. Mm. Awacho ariambo koso awacho adier. Koro Gidhi ga gidhi ga ka, ka peteno koka gibiro gi hit. Hit en hit. Hit and hit. To Nyasaye ema ketoga ruoth. Kabisa.
Ndalo ne korumo to ng'ama chielo biro Ng'ama kawa chielo kawa biro kuom kawo inda. kanyo endi. E, lakini inda sani to ng'awe. Lakini nitie ng'ama biro kawe kuom inda personal to ng'ama ber. to maneja kaka Pius mhm. omudho mhm. chunye en aena mudho ka nyinge kaeto ogina koko ogini ing'e ni nyathi ka ywak tikawa kawa tibwogogo nyathi to nyathi ling' mala mapiny
mano nyathi oling' mokwe molayo mopielo eh, kora adwoki manaja mtoto kula mtoto kula mm -hmm. ni ah mama sikuli mtoto kula mm -hmm. ah mama sikawika obi ogena cha mm -hmm. ibo gonya thika gogina muruga wagene mm -hmm. ogena ko murure nyathi mro nyisi ni ah mama wacha nikule ko chama wacha nikule ai to managers uh -huh. managers be nitie managers mabeyo sana eh, miya managers mabeyo wi ok nyal wil gi kokomo victor piny yore mano endi kanyo mar eh, bende okoth jarapogi kokomo victor piny yore yes

Kata ionge pesa to nyaka ibi ibed go. Kata ionge gi vision nyaka ibed na mission. Mano kokomo. Iyudo ka kokomo bende seek ga advice kaka kuom ng'ato kaka Jack Pesa. Mhm. Ah, kuom ng'ato kaka Austin kijana, Austin Sismart. Mago ka eh, photographer ni. Yeah, the Marabora ma photographer. wuo- oh, wuoyi ma chalo nyako. Kabisa. Ma kaka to adier. Ama wuoyi ka dwa chalo nyako mano be koro ketho. Kimbi kimbi kama gubiyo wili kanyo kana mga joya ngode mbele kende ki toko de kimbi kimbi kama bende miwa sigande kod mago kima go thum mopondo ma bende wayango nige laksege nyinga na jonga juna to mani AJ Media kimbi kimbi Your man. uh, producers Wuod Fibi owe thum, akia nang'o miyo oweyo. Owe golo kanyo wangla kata owe produce thum. Nanyisi gimoro ni ng'ato ka ng'ato biro to ndalo ne rumo. Onge gima ok rum. Yes.
Odong' Oswag nowero ni rumo kitam kata gin be gibiro mana rumo. Yes. Rumo nitie to waikore rumo nitie. Koro Wuod Fi- Wuod Fibi oserumo.
Ok awacho norumo, maybe nitie gimotimo sani wiji odich mm -hmm. maybe en gi project moro mm -hmm. ing'e ni wala achiel be ok inyal concentrate wala achiel sani producers obiro mang'eny mm -hmm. The magic tak wunya atanga mogolo thumno ni mar nyaja duong nyala wacho ne ango kapok wadhi mbele gi mbaka mar Ulfibi. Uh, wunya atanga Jeff mogolo thum mar Prince na mar uh, nyar jaduong.

Awiko Jakabunde en Wema Records. Golo thum maber kabisa. Magi Owangla. Nitiere Mbala Mwezi iluongo oje- nga- OJ Studio.
OJ Studio.
Nitie nyathi moro iluongo ka iluongo. Ni Othure Jawaya. Engineer Othure. Nyathi moro nitiere ma ka wuotho tineno ka luro. To komako m- m- gini. Engineer.
Othure golo wer maber sana. Iwinja? Awinji. Aito eka nitie Brayo Alego. en osetiyo gi osino kijana osetiyo gi javan makajuru osetiyo ka wuod fibi mani bra walego sani en keyboardist mar okoth jarapogi en bogolo en be en producer ma koyudo studio tonyalo tiyo maber sana yes ji ng'eny ji ng'eny eh, yeah. Ah, kapok watieko nikech sabe mayo wang'wa kendo mondo koro donje siasa matin baba ochomo au lek mar bende baba bang' chomo au siasa ma pacho ka ineno kochomo kanye higa mabiro kata yiero mabiro
ing'e ni baba e siasa siasa ma kenya ka en raila odinga yes nying raila amolo odinga moro iluongo ni siasa baba e ya economy ma kenya baba e kaka jo ichulo jopuonj Kenya. Nying baba no chulo jopuonj, mhm. nying baba no timo gimoro amora Kenya ka. Mhm. Koro baba en gimoro amora Kenya ka. Mhm. Baba kowe siasa, warumo. Warumo. Mm.
Donge wadhi rumo nikech ochomo e yo.
Ochomo e yo gi ng'a? Odhi bedo jakom e yo. Odhi bedo gi ng'a?
Odhi bedo kanyo mondo ota piny Afrika. Baba e Addis Ababa ka idhiye gi bas titero report to baba biro. Sani wamako okimoko maduong' sana mm -hmm. ma ka ng'ato kwalo kura mar ng'ato mm -hmm. kuchu baba kwa kwalo to wang'ni wadwa timo maandamano Afrika te ase mobilize Afrika nzima mm -hmm. Kochako South Africa. Kochakore nyandwat nyaka milambo, mm -hmm. wuok chieng' nyaka podho chieng', ugwe nyaka masawa. Mm -hmm. Ajaluo gi tiende. Mm -hmm. An ka wach dholuo moko ni akwanyo ka gi kani achomo. Aja ka no wang'aya ko gin bod mach. Kabisa. Wan ne wawuok sakwa. Iwinja? Yes. Mano nonro na.
Wan ne wawuok sakwa. Ka waluwo rech to pi odaro wa e dho nam waduo koni. Highlands mag Kano. Iwinja? Awinji.
Koro miyo
an nonro na gi siasa Nitie ji manyalo kawo kar baba ka baba onge acting. Ginyalo bedo ng'a gini. Ing'e ni baba uh mhm. -huh. bende riek. Yes.
Raila Odinga mineno ni Raila ni en ono. Uh mhm. -huh. To Raila Odinga mineno ni Raila ni ing'e ni en kambi. Uh mhm. -huh. Raila Odinga mineno ni bing'e ni Rakido. Uh -huh. Raila ni en ng'ama inyalo dhire gokinyi tiyudo kolando ka nyako cha. Mhm. Raila inyalo duogo samoro tiyudo ko orateng' mhm. mang'ich. Mhm. Raila inyalo dhi kuome tiyudo ka Raila chocolate. Iwinjo? nya- wuod oginga ni to ono baba ni baba ono baba nyalo kutho ka yamb nyakoyi mokudhi dier nam kowuok nyanduat nyaka milambo to ma kenya gimoro amora chung' tir Gimoro amoro riere. to baba en wuoyi mathuon Kabisa.
onge ng'at ma wabiro yudo ka raila odinga raila ema wuoyo kuome awuoyo kuom agombo thiring'enye raila ema wuoyo kuome ni en baba wuon piny raila minena wuoyo kuome ni Okalo kata nam. Mm -hmm. Okalo Hussein. Mm -hmm. Raila en ataro. Ataro. Raila en polo. Wuodo gi ngani en Sayun. Lie ka ne ni ng'ama nyalo kawo kar baba kose dhi eyu. Ng'ama nyalo kawo kare to onge nikech onge ng'ama nyalo timo kaka Raila. Yes. Kae wan gi Opio Wandayi. Opio Wandayi. Wuod Siaya. Mm -hmm. Opio Wandayi ber. Babu Owino be nitie. Mm -hmm. Nitiere Willis Otieno. Willis Otieno. Piki piki ponke. Piki piki ponke. Iwinja? Mm -hmm. Nitiere nyar wang'ayo nyar kogembo nyar kogembo od mach. Mm -hmm. Nyako ma jaber ma nigi figa. Mm -hmm. Ka ka kar bet piny to en go. ka nungo to miye. Uh -huh. Ber mar neno en go. Kabisa. be kit tedo chiemo ong'eyo honorable
iwinja gladys oloyo nyiri gi ber wanga otiyo maber
mama tiyo maber mano nyar wang'ayi iluongo ni gladys wanga onyalo kawo kar baba iwinjo Nikech ODM ok wanyal miyo jomwa. Ok wanyal miyogi.
Jo biro.
Mm -hmm. Ni jo biro chulo jomoko ni, ni, ni gidwa ka ODM. ODM ok en mar min ng'ato. Mm -hmm. ODM en party mar, ba, jo, mar baba mm -hmm. to chakruok ne owuok e Luo. Mm -hmm. Imagine mm -hmm. joluo wa ODM ni Mombasa. Nyalo bedo marach mogik. Headquarter mar party ni Mombasa. Gi warumo jo mombasa sani loso patgi ni e bwo pi Yes. emomiyo gisiko gioro jowo ni tukieny joluo sisi tutapiga ma- wabiro go piere apart Apart manoma. wan wan joluo Yes.
wan wasethagore moromo Kabisa.
wan sani we wawinje maber mathin jok moko mane obalo kapod piny liech ka mhm. gin to gin andhoke gidong kuno wabiro ng'wono ne gin nikech gin nyithindwa lakini mi ok giwil ok biwil ga ndhoga mane gitimo ka kabisa iwinjo ni odoyo widi odhi wacho ofafa mhm. odoyo widi wacho ofafa niya ni ofafa oh, is talking about luo council of elder mhm. ni en be odwa chieto joge odoyo widi wabiro chwado ineno ineno luo nyanza mm -hmm. ka baba pod ngima mm -hmm. jomoko mariethore kia ni ng'ani wacho ang'o nonsense alafu suna east mm -hmm. wasemiyo kabila moko kura ma waol yes. ma gichawa kabisa iwinja mm -hmm. sani suna east ochomachoma bruno oliende tir mm. are you getting that right
ma koro gichawa junet Koro Junet gini koro chawo ma serious. Mohamed. Ong'e ni joluo ikawo tiwuondo gi mogo to chako yiere. Koro sani dhi mienga.
Wan gi Bruno Oliende Suna East. Mm. Iwinja? Ai to governor mang'ane ni ochila yako dhi nuogi chacha. Mm -hmm. Migori County. Odhi nuoye. Joma dwa yiero governor mm -hmm. kanyo ki gidhiye. Mm. Girit 2032. Kabisa. Iwinja?
Mm -hmm. Alafu Moroni ka. Mm -hmm. Ng'e koro wawuoyo Moroni Onyango. constituency. Moroni kar Onyango mako yo, Onyango be tiyo lakini nitie ng'at miluongo ni Robert Ouko Nyasuna. Nyathino be tiyo konyo ji nigi project molo kata MP. Kabisa. Nyathino wadhi miyo kanyo. Aeto wabiro Kisumu Central.

Aduoke e piny nyakach Trevor Ombija jalendo mar auma pacho kaendi oyango nodhi laro kom Ombija kuma dhiye onge makata omondi
Ombija taya mondi mhm.
nitie wuon mula nyaka ka nitie wuon ibinge wuon mu opande odier ok ang'eye binge opande baba ok ayange
iluonge ni opande wuon mula mhm. Ae to nitie Aduma, Aduma Owuor, Wacho ni Aduma nyalo dhi laro kom gavana. gavana. Wayiene.
Mano wuodwa. Kum gavana ok chak dog sembe. Obi Kano Nyakach. Iwinja kata Kisumo. Kata Kisumu. Sembe bor. lakini ago ni profesa peter nyang nyong'o erokamano nikech otiyo tich maber to jo production to kudwa produce wer to nitie kijana moro miluongo ni othure ochalo ng'ama koth goyo to wiye tiyo komako gino othure go gino goch kisumo mogik ne jothumbe magolo thum Yes.
kuong undik wer kok ugol thum Yes. kik udhi e studio uwero yamo uwero akona to ucha ji Jothumbe ochaji moko mathindo matinde ka golo wergi. Ochaji ong'iyo ji ka kwenda huko ka gima en osehit. Ehe. To joma osehit wan wan ni wasewero gospel ma wahit. Ma uduogo leng.
Joma osehit ok wuo. Ni wuod ajeni nonsense. Erokamano. Ka watieko kanyo koro moka jwang' aneno ka bende sama wang' wakany matamre kod nono adwani mondo akaw kinde makende mondo adwokne kimbi kimbi erokamano kuom yie mondo bende ochope je media los ka jwang' junior uh, mago eki matimore pacho ka weche mag siasa weche mag ajawa weche go eki mag bende producers owuo nyaka kuom weche go eki mag bende matajo ngimani kaka in ja Kenya ma bende sani endi sirikal ma nyocho bende oketo wakacha chande gi ngima mano matek tweta oneno ka sani ngima temo mondo uh, gima odogo piny matin mano endi bro kilo chenro machielo kanyo endi koda kimbi kimbi ah, ka bende akawo thuolo makende mondo iwuo gi fans mage mogik nyisgi wach achiel mogik kae to bende gimokwongo fans mage uneno ka gi dhoga ka oketa gi wach matek dwenda ng'ere kata chai kata pi wuor ka chieth mogik Uh, follow uru Ajwang Junior. Yes. Uh, ya kidwaro record wer maber mm -hmm. nitiere oje studio. Mm -hmm. Uh, nitiere engineer Othure Othure Wudnga. Othure Jawaya.
Othure Jawaya. Mm -hmm. Ore kod wer maber.
Mm -hmm. Bende wan gi contact gi otiyo tich maber. Kabisa. Iwinjo.
Mm -hmm. En kijana moro mabe kineno to chalo wuotho gi kite ariyo e ofuku mondo yamo kik ting'e. Tin tin ok midekre. Mogik, yes. follow Kimbi Kimbi, yes. Eh, oyuko Kimbi Kimbi kamoro amora. Facebook, Twitter, mm -hmm. WhatsApp. WhatsApp, eh, namba ni. foundation ano kaini kwa ni follow beth kimbi kimbi okay. foundation kimbi kimbi foundation and foundation moket kaja cha nyithindo manyiri mm -hmm. To gi jogo maonge gi school fees. Mm. Ya, koro sani to higa ni to wasekawo ji moro ma wan gi nyithindo por ariyo. Mhm, Misekawo. Mm, masekawo ma sani ni e skul. Mhm. Aya, dwe ka dwe apogo ga pads lower savana. Mm, Taulo mag ria.
E, eh, samoro apogo taulo mag ria. Mhm. Samoro Amiyo ji chiemo e street. An gi joma o support a kaka Safaya, Honourable Bruno, Honourable Babu Owino, Honourable Magoba madhi golo e kom no. An gi yawuot Luo ma support a mang'eny, Safaya gini, mochung' koda.
Koro kidwaro riwori kodwa mondo wakony jo Kenya kanyakla to. anyalo hulo namba ka iye owang'. Tole namba no ilima nono abiriyo. You are tall kata ka in gi nyathi moro jatuo moro man e osiptal Mhm. Manyalo ma dwaro kony mapiyo. dwaro kony mapiyo Mhm. inyalo gona simu ka in gi nyathi mo- mokwamo ok madhi skul kidam kidam mokwamo Mm. inyalo ywanwa tol E namba no mondo iwaye. wang' kaka wakonyo kata Ka in gi shida moko machalo kaka mag ginene, ing'e ni shida omako ji te, jomoko ni e osiptal mokwamo osiptal ma kamago. Inyalo ywana tol e namba nono, awacho gi English omera, 0799633968. To mogik, nyathi manyako opuonji osom mondo kiny yawuoyi matugo gi nyiri matindo okos nyiri ma gitugogo. Kabisa. Nyithindo ma nyiri ma joluo man e dala ma winja kamoro amora ma untiere to gi single mothers ma usenyuolga gi ng'ato to oringo oweyi gi nyathi. Pidh apidha mkora moweygo no. Nyasaye nitie. Yesu biro tiyo tiling' aling'a. Erokamano. Erokamano ahinya nyakora moga jwang' mane makelo gik machielo ni endi mane tayi ka ni en an jwang' junior kama ni to en AJ Media oriti ma sani waro mchelo machielo ne chiro mamoko kaka ma endi mar bende ng'e oganda go iki ma pacho ka endi erokamano kuom yie mondo bende i watch kata ine video ni endi kata tipo ni endi chakruok nyaka giko oriti masani